rasta makadii ini ndakadii hangu koimi makadini ayo isu sitakadii eh, nyaya yatoda kutaura panapa ndeyechigure chigure chikuru kuru muzimbabwe andimuchiziva ndiani eh, hatikononge tichadza kuchiziva orit eh, macheso yebo chisale chikuru mm, achisale alright e, eh, marounds mumarounds kana mumasecos emafanzi esungura umu mune nyaya iri kungopisa mazuva ano tisati taitaura yedu munhu wese anoiziva handiti yekuti vamwe vari kuti apera sori ndanyanya kubva ndabuda direct ari kunzi haa mudhara uyu apera imi ndozovati hamudi naye Alright, saka muri kuti kudii mimi nelatest album rake iri rinonzi kupa kuturika?
Eh, ini ndakazvimirira ndiri inini mm. ndinongoti akarova marovero aakaita sure hatingaifananidze neakagonera vamwe kana kuti akakugonera imi but iyo akairova zvakasiyana nemamwe ese marovero aya aita nenhaya kuzvani iyi inonzi kupa kuturika hainganzi ndezvazvo yamakanakirwa nayo ipi hamene munofarira ipi but chanditoda kutaura ndechekuti haingafanane nealbum rakakufairai imimi hamene kana munhu bata zvakanaka ipapo saka in short muri kuti iri kutofaya futi iyoyi yacho
iri kufaya zvakanyanyisa allright
understanding yangu hameno kana takawana zvakafanana eh, from masocial media endos nechii zvanana youtube kwavanoisa music yavo inini so far ndakawana four masongs ndo andiri kuziva kuti akabuda ndizvo shuwa ndo akabuda kuverengera kuverengera zvinoda hama zvinoda hama kunditaya kunditaya eh, murangarire ndizvo murangarire alright yamungati imimi yakanyatsokupisai chaizvo chaizvo yamunoti iri kunyatsokupisai yacho kupfuura dzese ngatiti muri kumbodzikombeya dziri dzega dziri dzega handiti Eh.
kana chidzikombeya dziri dzega sei number one ese manumber one ah. ese manumber one because takakutora ana kunditaya vacho kunditaya wakaiteerera zvakanakanaka unongoona kuti haa imvuto iyi isimbi inopisa imwe simbi chidhonoro simbi inogura dzimwe chi dzimwe simbi saka in short what i'm saying is ese manumber one oh ese ari kutopisa zvekudaro ese manumber one ese manumber one zvichada hama okay kukumbirwa shuga kumba wonyima munhu akutokuti zviriko zvichada hama oh, oh, that's the meaning kana ndimiwo oh eh because vamwe vari kuti magitari agara anomagona asi anzi malyrics ake akuita achipera mutu ndozvinotaura vanhu vanhu ndozvavanotaura vanhu people are always people but tikada yatsotarisa zvakanaka tichatarisa kuti social media ine vanhu vangani vari muno mauri kukomenda ko vasipo pasocial media because kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekunana hemiston kunana glende kunana chiweshoko kunana sentina ari kwese ukoko kune vamwe vanhu vanenge vachitoripo kana pamasocial medias but eh, paanozoenda ikoko munoona ichitambwa because inini i attend mashows ake eh, almost 95 eh, percent emashows ake muno muzimbabwe ndinoatenda ndinenge ndichinoona ndoona kuti ah, but vana kuti chinhu hachisi kufaya ichichi songu yaisi kurira iyi then ndoona kuti ah, vanhu kune kungori kutaurawo pasocial media pasocial media oh. media social ehe aiwa ipapo ndapanzwa maibata ka eh last but not least nyaya yandoda kutaura icha inogona kuti konanisa nevanhu right.
eh tine muchinda anonzi makingwazi mm -hmm. makingwazi akarova album yake inonzi chii zita rayo handichazivi zvangu pane zita pane songo inonzi dzimwe hondo apo inonzi uzukwende handiti yes makingwazi ini ndakazvimirira ndinomuona as a very good artist eh, ari kusimudzirawo sungura mhm. but eh, toda kuti mutaure nezvecomparison iri kuitwa between makingwazi naalic macheso naalic macheso yes musocial media vamwe vava kuti makingwas is now better than eh, alic macheso is the best uh, eh, sungura musician watinaye muzimbabwe iko zvino mi muri kupatora sei hanzi ndiye aking of sungura yes allright da kupatora zvishoma nezvishoma ndichatsofamba napo inini makingwazi ndinomuteerera zvakafanana album rake raaburitsa iri uzokwende mm. hapana mm. songo yandisingazivi hapana songo yandisina sei yandisina kuteerera that uh, project yaakaita mark ngwazi is perfectly fine but uh, kumukombera naalek macheso it's a disrespect ndakazvimiririra ini it's a disrespect because takada yatsotarisa mark ngwazi ndisingatarise machiso nguva yaagara ari muchi ari mufield takada kunyatsotarisisa tisiri kutora masides tomboti handisapoti macheso but ndangoterera music yavo yese mark ngwazi akatanga achikombita neone song nealbum rake rese zvichada hama takanatsotarisisa payakabuda yakabva yanoita number one that week kumalocal radios edu emuno muzimbabwe handiti then the second song yakabva yabuda wazi kuverengera yakabva yatora futi number one kune imwe station handichanyatsozorizoni zbc radio radio zimbabwe ne i think it was national fm national fm neradio zimbabwe akabva anotora kwese ikokoko then tochienda kuna nakunditaya macheso akangoburitsa mahit songs ese masongs ake akarakidza kuti akamatorera nguva yakanyanya because takada kutarisa maguitar ma lines ake ari ari so pure ndofunga vanhu munhu wanzwa vachiti zvani macheso eh, chaakagona chete magitari vangu matauriro avanenge vachitaura mm -hmm. but the very truth is alec macheso ukada kusira the lyrical content zvapana na song inonzi kuverengera ndo song ndofunga yakawanzwa mazwi yakawanzwa mazwi zvakanyanyisa mm -hmm. anditi ukada yatsoiteerera yakarukwa song iyoyo takazoda kufamba tichienda kumagitari akarohwa kwete zvekumbotamba even maridhims kana pane munhu anobudisa maridhims ake macheso ameno tiinawo yekuti zvino ane maridhimist akawanda but maridhims amacho ende chinonzi ridhim ndo chinodefina song ukada umatirira maridhims acho ese inangu rhythm rakanyanya kundinakidza irhythm ranigiriki ranonzi aniko uyo eh, maikoro zvichada hama then wakada kuzotarisa macheso eh, anogona zvekare chimwe chinhu chaakagona kumaketa ah, mamembers ake because kuda kutasa maikoro zvamai mati ari kupisa ari kubvira kuburidza nani nani macheso and nozozvi ndakazonadza neimwe post yakakandwa zvichada hama yabuda eh, ndakazokuona ngepost yakakandwa zvikanzi hanzi waya dzaita seko pana zvichadaro ndakazoti right zvasvika mubodzi then chiva ndakupindura ipamati macheso apera e, chinopera isipo shuga mafuta rice not artist even asiri macheso maartist apere because kunzi artist it means kuti unenge uchiita uchiunza zvinhu zvinyowani every now and then then ndakanotarisa site remakakwazi you are doing very fine you are doing so very fine but pane chimwe chinhu vachitozi kundipo chekuti zvona haabvume kuti eh, anonzani role model yake ndimacheso because role model munhu anoteedza zvakafanana right nokusungura yese hakuna munhu asingaridzi solo pese hakuna munhu asingadeedze mapromoters ake yes, but...
chakanyuka andiri kuona munhu wese anodeedza ende zvinhu izvizvi wakazvikopa kuna alec macheso zvese izvizvi izvizvi unoona even franco slomo anotaura achiti zvoni inini munhu anotiinspire munhu anotigonera tinicolas zakaria but the truth is vese ivava timacheso why why macheso akabvepi macheso macheso akabvaura ndiko na zakaria yes but macheso was not a member yekiyama boys semafungira atinoita zvakangoita kuti zvoni like alec macheso and orchestra mberi kwazvo atiti iyaye yainzi the kiyama boys yes zviro zvoni macheso anga aine roo yake hombe imoyo yaisanzi nicolas zakaria and the kiyama boys amazvinzisa ende the truth is macheso vanongonyara ende i think vanongoda kungomudhisa but the truth is macheso machesi kunyange wangu ndakagumbuka nenhau yekubudisa kwaari kuita masongs ake paalbum okay tiri ipapo sorry yes. tiri ipapo there has been a, a, an outcry yes yekuti murume uyu aka akadeedza vanhu kualex club
yes kualbum launch yes. and then they just got one song there yes is it true that fans got angry musi wacho it's very true oh it's very true it's so very true because ini ndainzwa eh, ndaitofambawo ndichingonzwa ndakange ndiriko ndofunga kubva around past six hours then
kusvika makuseni iwayo pavakabuda
and i received i don't even know how many ndichibvunzwa kunzi vamwe vasonga ari kubuda rini ndikatovakomana inini handisi kutozivawo handisi minija ini fonera tichi makahamadze nalaki ndozvandaitingotaura kwakaridzwa one song nyowani amuroneoyo i don't know kuti imanagement yake kana ndana but ndozvakatomboitwa public notice yekuda kutira kutaura kana kujustify kuti why akaita zvinhu zvakafana nezvipi neizvozvo izvo because inowana understandings album kana chinonzi rinobuda rinongobuda and im so very sure kuti zvonii kubva paakaanounsa the date dai akatanga kuda kugadzira album iroro anga dai akarigadzira maybe ane reason uh, maybe kune vamwe vakanditarisa izvi zvezvi vanoziva reason yacho because right now kune vanofarira make kune vanofarira ana mutambi mm. vese ivava vari kufara zvisingaiti because hakuna munhu anoda kuti muimbi waanoda aite number two anoda kuti aite number one ndozvaanoda right now we are being victimized zvakanyanya because pane mumwe mubvunzo wausingagona kupindura kana kujustify ungonzi iwai akaburitsa because yakambobuda kanyaya yesvinzi ari kudya hameno kana makainzwawo imimi aiwa ndakasangana nazvo mm. kuchinzi iko ari kuvhunduka makingwasi eh, and inangu handidozvinoitira zvakawanda masources andinowana imwe information kana kuti kubhozi ina ndiri kunyebera ime true fun yamacheso ina nditozvizivi vakawanda ndo vanotozviziva kupfuura ini ndo vanotondiudza ndakatoenda kushow yake dzimwe dzimwe ndotanga kutotange ndiri macheso acho mm. yes because pane time yekuda kutofamba nema nema bodyguard i think it was around uh, before lockdown pane time yekuda kutofamba nema nema nigga nema bodyguards because wese aindiona aida kutorwa selfie nini eh mbavha dzichibva